Отосон ыччат умнуллубат сүппэт улахан сэһэн гыннын лабаа таппатын удьар охсубатын мэргэт эппэтин төрүөкэ түбэйээйэҕин оһолго уолдьаайаҕын илбискэ тиксээйэҕин икки атахтаах эт вэнэгэй тыллаах иннинэн сырайдаах эйигиттэн килэннин харах кириэс кулгаах хомуруос барылыйар бырасаа диэбиттэр Бураанха төрдө ол күнтэн хойку күҥҥэ диэри ити курдук салама ыйыыр сыҥнаммыттар үһү. Били гынан баран атын үрдүгэр халдьаайыттан көппүт хара улар курдук хаптас гына түстэ, эҥиэттэн көппүт эрдэҕэс улар курдук элийэн баран түспүтэ үһү. Торҕо удьуорунан тоҕо салайда, дьэллик халлаан дьэлгэгэнэ тиһииннэн тэгиличчи тардан кэбистэ. Үөһээ диэки тахсан үрүҥ күөх от үктэллээх үрүҥ иһигэй түү олбохтоох үтүө киһини өтүгүн Өттүгүн быһаҕынан холобурдаах үрүҥ арылҕан аартык аҥылыйан көстүбүтүн диэки айаннатан барда. Алдьархайдаах айана айаннаан киирэн барда, содуомнаах суолу тобулан киирэн барда. Тоҕус кулуулаах дорҕоон айах суолун доҕордоһон барда. Кыһыҥҥытын кырыатынан билэн кыһынна, сайыҥҥытын саппаҕыран билэн сахсынна. Атын арыы дойдутугар айаннаан барда, быһыылаах, туспа туора сэбиэккэ оборуотугар оҕустаран барда. эмпиэтигэр түһэн барда, эрииригэр охсуллан киирдэ. Бу көрөн өйдүөн истэҕинэ, киирбэтэх күннээх, кэлтэйбэтэх ыйдаах, үс илии кураҥа үүт ороһуолун кырыыстаах, алтай илии кураҥа арыынньалары силбиктээх, иэдьэгэйи бадарааннаах, үүт мөлөбүр үрэ үрэхтээх, өлбөтөр сүөһүлээх, өҥөрдөөбөт норуоттаах үтүө дойду индэлигэ тиийэн өҥөлдьүйэн көрөн истэ, хара ыарҕа буолуо диэбитэ, халтай ойоҕосторунан хабыдаһан турар Хам халыҥнаах күдэҥи курдук хара хампа сүөһү хаама-дьаама суох хамсааҥкалыйан көһүннэ. Күөх арыы көстөр диэбиҥнээх күөннэринэн анньыһан турар күөх халлаан күдэрэгэр холобурдаах күрсэн үөскээбит күтүр баайдаах дойду эбит. Ундаарыйан киирэн иһэн усаныгар охсуллан иһэн ат сылга барбат-кэлбэт буола түстэ. Баһынан биэс атах буолла, кутуругунан алта атах буолла. Иһин түгэҕиттэн үс төгүл мэҥилэтэн баллыгыраччы тыбыырда, киһилии кэпсээн барда. Дьоннуу туойан барда, сахалыы саҥаран барда, истэ дьиктиргээн көрө одуулаан доҥун халлаан дуобата курааннаан чопчу күөгү дьулайыгар, тоҕус үүтүгэр толору истэн турбута үһү. Саманнык диэн саҥалаах, ситинник диэн сэһэргээн барда. Аҥатахпын-муҥатахпын аҕыс кулгуулаах арҕаан айанын суолун аргыһа буолбут аналлаах атаһым туһааннаах тойонум иһирэх иччим, Эдэр тылбын эттээх, хааҥнаах икки дьэптэ таас кулгааҕар дьэччи сэҥээрэн тур эрэ, ханнык ааттаах сибиэккэ, хайа ааттаах арыыга, ханнык сурахтаах дьоҥҥо тиийэн кэллиҥ диэҥҥин чопчу мэйигэр, мэйиигэр ду-дуумайдаан тураҕын нойоон. Бу дойду аата сарыппааҥҥа кумаахтаах, саркаахтаах, таастаах, сардыылаах-мастаах, салаалаах-оттоох, сайаҕас салгыннаах, саспатах күннээх, саллаҕар бас бастаах, саха омук хараҕа саппаҕалаан тахсан сардаҥалаан сарый маҥан халлааннаах саар кыраай сэбиэт диэн Бу буолар нойоон. Манна барыларын мааныта буолбут, бу Сэбиэт үксүлэригэн үтүөтэ буолбут, дууруктарын дьоһуннааҕа биир Сэбиэт арыы кырдьаҕаһа дойду тунур тойон диэн сир тэниэннэлбэй эмээхсин диэн баһа суох байаннар улуу дойдуларын уолбат ойбоҥо, умуллубат уота буолан олорор кырдьаҕас эбээт нойоон. Олоҕонньордоох эмээхсин күҥҥэ күөдьүстэрэ буорга төрөөн булуулара көрдөр харахтара буолбут, көтүрдэр тиистэрэ буолбут, көмөлүйдэр сүрэхтээх, көрөр бөҕө үтүөлээх, истэр бөҕө кэрэллээх дьахтар киһи үөскээн турар эбээт. Ноо! Аата кимий диэтэххинэ, өҥҥө-өтөк көтөрүөбүт, үтүө дьахтар үрүҥ үйэл куо диэн, оруобуна онтун сүүрбэ бэһис хаара быйыл буолбут, бэрт аата биэс сибиэт хотуҥҥа биллибит, үтүө аата үс сибиэт хотуҥҥа үллэрээ бүрүүккээбит, Албаан аата аҕыс сибиэт хотуҥҥа сабаҕалаан тэнийбит, дьоһун туйгун сүрэҕэ тоҕус сибиэт хотуҥҥа туҥуйа барбыт. Ол аатыгар баттатыгар матайбат, үктээтэ өрөҕүллүбэт, хаһыырдай хамнаабыт кыланар кыбырыттыбат, сэттэ бэтэхтээх нэс үөт түгэнэн аҕабын өттүгэр арҕахтанан аатырбыт аҕыс уон апчаадай аҕатын ууһун ааттааҕа, сэттэ уон илэ мэриэтинньик бииһин ууһун ыҥараҥҥы өттүгэр арҕахтаах улуу күтүр улуҥ Сырай, удьурҕай моой, оһол дуосун бухатыыр диэн күтүөттээн күөкэйбитэ, үһүс сыла быйыл туолан эрэр үөһээҥҥи дойдуга томуоруйуо тоҕус бииһин ууһун туйгуна буолбут Улуу Дьаарын тойон улахан Бодукуолу үс бастаах Тимир Өксөлгөн бухатыыр диэн өксөкү кыыл буолан аҕыс атахтаах алтан сандала араҥаска түһэн олорбута. Төрдүс сылыгар киирэн эрэр эбит, түннүктээх, сүүстээх, түүлээх сырайдаах түҥнэстигэс киэптээх ньүкээҥниги санаалаах түҥүр киһи бөҕөнү түлүннэрэн олорор эбит хохтоох сырайдаах куодаһыннаах санаалаах хомуһуннаах тыллаах курдьаҕалаах харахтаах куссай тэһэҕэс ходоҕой бөҕөнү хоннорон олороллор эбит барыҥныыр бөҕөнү бараан сүөдэҥниир бөҕөнү сүтэрэн эрэллэр эбит дойду дойдуттан дьорҕону сотоллоох бөҕөнү тоһутан эрэллэр эбит микрохааннаах бөҕөнү иҥнэрэн эрэллэр эбит, кэлбит-кэхтибэтэх, түспүт-төннүбэтэх, барбыт-эргиппэтэх эбит. Дьоһуннаах сүөһүнү чордоон эрэллэр, дьоллоох дьоһун ыччаты тобооҕолоон эрэллэр. Көстө киирдэхпинэ, күтүр обургулаах көмнөхтөөх харыйа курдук күр ньүкэн тыыннарын ончу уйуохпут суоҕа хаардаах дьыл курдук хара дьайыҥ санааларын кыайан хаалбарытыахпыт суоҕа, арыҥнас мас буолан хаалыам мин Бэйэҥ аҕыс уон ааһар албаскынан, тоҕус уон куодуйар кубулкаҕынан киирэҥниин майгыларын силиктэрин, дьүһүн бараан дьүссүөннэрин көрөн таҕыс эрэ диэбитэ үһү. Билиҥҥиэҕэ туран аҕыс иилээх-саҕалаах аанай дойдуларын диэки аам-саам хаама киирэн истэ. Билиһэн көрбүтэ, Бүөт төрдүгэр тулуурдаах тарбыйах илин тыһа этэрбэстээх кэлин тыһа үтүлүктээх тириитэ сонноох баттаҕа бэргэһэлээх дьиэнин иҥиирэ курдаах кутуруга моончуруктаах торҕон тоҥус уола абырҕалыы сахсаччы сүппүт. Ол гынан баран кинини көрөн баран абырҕалын сиргэ быраҕан кэбистэ. Нэк-нэкэ кирэтэ тиэри-маар саҥарда. Дьиктиргээбит киһи быһыытынан субу курдук диэн турката дьоһуна суоҕу туойар буолар эбит. Улаатыгар нии оҕолоор, улаатыгар-улаатыгар билбэтэх бэтиэхэ көрбөтөх күтүр дьикти, истибэтэх элбэх эриэккэс, таайбатах ньаҥна буолла. Хайа дойду тарыҥынуутар дагдайбыта эбитэй? Туох дойду бөлөнөҕө мөскүөбүт күтүрүгэ эбитэй? Эмиэккэнэри даҕаны эйигиннээҕэр буолуох, имигэр хааннаах бөҕөнү иҥнэрэн тураллар. Дьороҕоно сотолоох бөҕөнү тоһуталаан тураллар кэлбиттэ «Бөҕө кэхтэ илик, сүппүт бөҕө төннө илик» диэтэ. «Туохтан туймалаах хайа дойдуттан хааннаах хаарыҥныккыный ойоон» диэтин кытта мэйиитин тэһэ охсон кэбистэ. Төкүнүйбэтэх күс түстэ били уол саҕа буолан, били уол таҥаһын таҥнан, били уол кэбилиитин кэбилийэн, били абырҕалыы сүгэн кэбистэ. Сыыны быһа сылыҥхайдаан, хонууларын быһа хотоҥноон барар диэтэххэ кэлэргэ дылы кэлэр диэтэххэ барарга дылы уончата атыылаан баран маһын ууран кэбиһэр, эмиэ сүгэргэ дылы, эмиэ соһорго дылы, эмиэ көтөҕорго дылы гынар. Муҥ бөҕөнү көрөн буур бөҕөнү сөҕөн, эрэй бөҕөнү көрөн ииримэ-дьииримэ дьиэлэрин аанынан аһан баран маһын-дуомун сар бааччы бырахта, ол-бу диэки күөх хоруоҥка курдугунан көҕүччү көрөөттөөн кэбистэ. Хара хоруоҥка курдугунан харааччы көрөн турбута, уҥа диэки уонча уолаттар утуйа сыталлар, хаҥас диэки аҕыс кыталык маҥҥык кыргыттар утуйа сыталлар. Кирдик даҕаны оттон көрдөҕүнэ, көйгөгөр истээх көйгөр эмиийдээх көлөһүннээх сүүстээх көтөх кураҥа көҕүллээх күбэй хотун эмээхсин дьахтар алтаннаах араҥас олох таһыгар аргынньахтыы олорбут. хараҕынуута хардааҥ бэрбээкэтин ааспыт икки хараҕа атыыр ньырдьаайы көтөр хараҕын курдук буолбут кэтэҕэриин диэки кэриччи көрбүтэ тор курдук бытыктаах томороон сырайдаах дорҕоонноох саҥалаах токур мас торуоскалаах тоҕус уонун туолун доххойо кырдьан эрэр оҕонньор киһи мөҥүрүөн мас тайаҕыттан балтыһахтаан олорон ытаан кээспит хараҕынуута хатырик сиэктэммит халҕаһа иҥэрдээммит оһуохтарын уота хараара умуллан хаалбыт үс салҕаһыннаах чааны угуйа хаһа киэнэ халыҥа сыа киэнэ эмиэ буһа сатаан баран хойуора уолун хоон кура-хото тоҥон хаалбыт эбит били уол маны көрөн баран мэнээк элбэх саҥаны биллигирии турбута көнтөс буолар көҕүлээх көҥү хаҥы түспүт быһылаах күөгү ыарахан эмэйдээх кыбыл хотун эбэккээ көҥкөйөн көттүм хоргуйан куоттум аччыктаан алдьанным

Уҥа диэки уонча уолгут отой көмөлөспөт буолла. Хаҥас диэки кыталык маҥан кыргыттаргыт кылбаччы кыттыбат буоллулар. Сарсыҥҥыны санаабат өйүммүнү өйдөөбөт өйдөөх санааҕыт өһүүлээхтээн хаалыахтааҕай. Оҕонньордоох эмээхсин тоҕуһуонча толугурдаах тарбыйаҕым саахтарын толугуруччу күттүм аҕыс уонча таһыылаах убаһам сааҕын таһа сатаан кэбистим. Көстүбэт уолаттарга Күөнтээн күҥҥэ соло суох алдьарай уолаттар аһаран аһылыкка тиспэккэ алдьаннаахпын ааххан, уҥуоххут кинигэ остуолгун тобоҕун уурдугут дуо эбэкээ, иэдьэгэйим кэһиэҕин үгүс солуур үрүмэтин өлүүр хабан бараммын, Үлэпэбэ тахсыаҕым Аҕа тардыы эбэкээ диэбит үһү. Били эмээхсин аҕас былаас арыы мооҕой аһан, арыйа баттаан баран, саманнык диэн сыыйан-сыппайан туойан барда дии доҕоор. Хаһан даҕаны туох толкуйдаах буолуохтааҕыай, ньүдьү балай үлэлээбит буолан, үрүөхтүү сылдьыахтаахтыыгын дии, Эдьиийиҥ эрэйдээҕи уолуйбут улуу дьаарын тойон уола үс бастаах тимир өксөлгөн букатыыр иччэ улахан кэмэ боруо болдьоҕо кэриэ кэмэ үс ый хаалла күн бэҕэһээ боруо болдьох ылбыта тохтумньу тоҕус эргэтин киэһэ илдьэ барыам диэн эппитэ эбээт ону санаан көрө-көрө аймах дьон бары даҕаны нохтолооҕо долгуйар хайҕахтааҕа хамыйар өй санаа өһүллэр көҥүл көдьүүспүт буорга буллубут көрдө харахпыт көтүрдэ тииспит көмүлүйдэ сүрэхпит күнүн аайы көрүөхпүт суоҕа ылый ылыйбыа ной оһойбуон ону санаан көрө көрө иитэр сүөһү иннин санаабакка олорорбут тойотой оҕо тэтик кэнчээри кэскилэни өйдөөбүөккэ олоробун тойуо бэҕэһээ киэһэ ити буспут эти астаабыт аһы аһыах санаа кэлбэт, айахтаах буоллаҥҥын төһөнү аһыахтаары гынаҕын, итинтэн ылан сиэрий, ол гынан баран били эдьиийиҥ эрэйдээххэ киирэҥҥин Хаҥалас Аппахчылаах дьиэтигэр онон оҥоруммун аһылыан аһаатыммын сотон сууйан утутан баҕатаҕас утутан тахсан бараҥҥын Үрүҥ-хара сүүрүккүн көрдөҕө буолан көрүүй, киммит көрүөхтүөҕэй диэн энэлийэ туойан кэбистэ, били эмээхсин уол били абырҕаҕын күөһүн анныгар күөдэлэччи оҕуста. Хаһан да уоттаммытын өйдөөммөккө да хаалла. Өр өтө кыммата быһыылаах тааһыара көтүттэргэ дылы гынна, харбыы-харбыы хаһыырга дылы гынна, ытыһа-ытыһа айыырга дылы гынна сотору генник суох гынан кэбистэ хаарбах тыаһа хаҥкынаан барда собур тыаһа хоҥкунаан барда уҥуох диэни ордороро биллибэтэ хайа үйэттэн хатан кууран сылдьыбыта буолла салаан сыттаан баран луҥ бачча түҥнэри ууран кэбистэ уҥа диэккини уонча уол киһи туран өгдьөйөн көрөн бараннар ыт уола ыттыы аһыыр эбит дуу куһаҕаны киһи аһыыр хобдоҕун кураҕаһын баҕаһын били биһиги сиэппит диэн буһарбыппыт ону ыт уола ыттыы аһаатаҕын көр эрэ бэйикэй уус өлөөр көхсүн өһөҕүттэн иэстэһиэхпит диэн баран сытан хаалбыттар үһү хаҥас диэки аһыс кыталык курдук кыргыттар бэйэкэбит хара түөкүн Билигин биһиэсийэхпит диэбитин уоҕаркуттан кэбистэҕэ, антыгар халаан маалан дьөлөр тэбэн уруйуттан дьөлүтэ сынньан иэстээхпит диэбиттэр үһү Хаҥас диэки хапчахылаах чылааҥҥа хаптаҥалаан тиийэн хатан тимир хараҕыттан төлөрүтэ охсон баран көтөн түстэ көтөн түһэн баран көрө түспүтэ Хомоҕой уустаах обоон хоһуйан сыаналыа суох курааннаах этэ дэлэй тыллаах илбээн холбоон этиэ суох холобурдаах солбумтуулаах содоҕой уостаах салҕаан сомсоон этиэ суох кэпсииртэн кэрэ көрөртөн күттүр Үчүгэй дьахтар киһи олорор эбит. Аҕыс атахтаах алтан араҥаска албаны түһэн олорор эбит. Аҕыс сыл булас арыы моһойоһун аҥаар өттүн алтан көмүс тараанын иһэн ортотугар тириэрэн баран уураатын кэбиспит. Били араҥаһытгар былыргы түһэн баран күндүлүн түүнүн билбэккэ күөкэмиччи ытаан кэбиспит хараҕын уута хараҥа чулаан иһигэр хара бадараан буолар диэри халыйан сүүрбүт эбит илин өттүгэр түөрт муннуктаах төлөр остуол төгүрүгүн чөмчөйөн көөһүнэн